Исәнмесез, сез ТМ ТВ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадыйрова. Ә бүген миндә бик кызыклы кунаклар булыр. Танылган композитор, аранжировщик, саунд-продюсер Марат Мухин һәм аның тормыш иптәше, танылган блогер, бизнес-вумен

Сиңа хәерле көн, хәерледер бу дөньяда һәр көн. Җирдә син булганыга таңнар ата, кояш көлә, гөлләр чәчәк ата. Сәлам, Марат, ничек хәлләр? артистлардан ишетеп белгән бар инде син һәрвакыт артистлардан гына түгел бергә эшчәнлек вакытында да син һәрвакыт Занят, занят, занят диләр, ләкин шуңа да карамастан, безнең чакыруны кабул итеп килеп җитүеңә рәхмәт сиңа. Сәлам Лилия, исәнмесез ТМТВ каналын караучылар. Менә Аллага шөкер килеп тә җиттек. Сезнең янга занят инде гел занят. Чөнки мин мин бит бер генә. Чөнки мин бер генә бөтен Татарстанга бик танылган, бик талантлы композитор. Шулай дип әйтәсеңме? Әйе. Э, без гел заняты инде э, чөнки артистлар җырчылар алар бик күп э, бик күп треклар шисе бар җырлар иҗаттасы бар бик күп тавыш яздырасы бар ә алар күп ә мин берәү генә бөтенсен өлгереп булмый аннан соң әле бу бит иҗади процесста имеш син бит аларны мин дә шулай нишләп Минем клип хаман юк дип сорап йөри башлагач, мин бит аларны полкадан алып бирмим, син дә шулай әйтә аласың. Шулай шул. Полкадан алып бирмисең һәм бөтенсенә дә э, технический процесс түгел, анда илхам да кирәк, настроение да кирәк, э, торышырга да кирәк, э, желание булырга тиеш инде. Эшләргә. Әйе. Утырып язырга. Ә менә Марат, э, гадәттә аңлашыла инде кайбер җырлар анда еллар буе язылырга мөмкин, әйме? Кайбер э, җыр бик тиз килергә мөмкин. Менә гадәттә артист, э, уртача артист имин килә дә, сиңа кайчан җыр кирәк аңарга? Аларга җыр кичә кирәге. Кичә кирәге. Шулай итеп э, шалтыраталар да тәгәй. Кичә кирәге, давай э, тизенә ясап куй. Кайбер вакытта бер көн эчендә Җырны язып була, аннары, например, теге бер ике көн эчендә аранжировка эшләп була. Бу иң теге иң тиз вариант дип әйтә инде. вариант. Вот, но мин теге ашарга яратмыйм. Әйбәтләп, матур гына, 100 тап 100 тапкыр тыңлап, чөнки тиз генә эшләсәң дә, аның теге сыйфаты югала. җырчылар көтә сыйфатлы материал, сыйфатлы звучание, сыйфатлы җыр. Шырды-бырды итеге җыр булмасын, әйбәт җыр булсын дип. Хит булмаса да, яхшы җыр булырга тиеш, минемчә инде. Ә хит булып булмау бит инде аның композитордан гына тормый. Әллә торамы? Анда бөтен әйбердән тора да. Җырчыдан тора, аңа теге туры киләме, юкмы, теге образ буенча, ул ничек аны башкара, стилистика буенча, аранжировка буенча, теге әйбәт сүзләр, прикольный там, кызык сүзләр дип әйтик инде.

кеше беренче куплетны тыңлый да все перемотка перемоткага баса ә менә бүген базарда әйбәт җыр күпме тора шоу бизнес базарында шоу бизнес базарында белмим кемдә ничек вот кичә генә миңа миңа әйттеләр безнең казанда композиторлар просто жырлар итүче жырлар иҗат итүче җырлар э, иҗат итүчеләр э, уннан башлап где то егермегә кадәр просто җырны сатып бирәләр аннары соң инде җырчыга аранжировка эшлисе бар запись яздырасы бар аннары расходлар буенча нәрсә инде теге клипларын төшерәсе бар тегесе монысы. Менә шул әйбер җыела инде. Ә Марат Мухинга эләгер өчен күп ничә көн, ел, атна, ай алдан язылып куярга кирәк? Мин теге зур очередька кешеләрне алмыйм. Чөнки мин, например, белмим, теге ярты елдан мин минем теге менә шул айда вакыт булыр микән, может, берәр җиргә мин китермен, ә мин әйттем монда теге июньдә эшлибез дип, үзем киттем. Вот. Э, мин эшлим э, миңа минем өчен кем кызык, шулар белән эшлим. Кем белән рәхәт эшләргә? Э, кемне мин күбрәк Аңлыйсың? Аңлыйм да, теге сизәм, э, күбрәк э, шулар белән эшләргә тырышам. Кемнәр соң алар? Анда ярты эстраданы сизәсең һәм аңлыйсың булып чыга инде. Э, э, Миңа вот э, э, минем бөтен кеше белән эшлисе килә, на самом деле. Э, Но ан- аңа вакыт та җитми, хәл дә җитми, э, чөнки э, ял итәргә дә кирәк, йокларга да кирәк, э, гаилә белән булырга да кирәк. Аннары э, минем бүгенге көндә э, берничә артист бар имә, постоянный клиентлар дип әйтик инде, шулар белән эшлим. Башкаларга просто вакытым җитми. Әгәр теге, например, э, булгалы бит теге шундый вакытлар, менә Фирдус килде, например, Фирдус Тимаев килде, мин аның белән теге яза башладым, аңа нәрсәдер теге булмый имә, но теге, ну, эшлисе бар аңа. Э, обычно мин теге эш барып барганда имә теге настроение юк там или бераз нәрсәдер теге килеп чыкмый мин бу эшне калдырам да бер ике көнгә и минем тагын теге яңа вакыт табыла кемгәдер икенче э, кешене ал например алам там популярный там не популярный кеше бара может вот шуңа күрәдер инде шул очередь инде Ни? Тизле. Әйе, иҗади профессияне бит үзеңә кушып кына яздыртып булмый. Э, чөнки э, бер кешегә әйттем, бу время ясамадым, уже икенче эшне эшлим. Бу кеше уже этот теге артында кала инде, теге сроклар инде сузыла. Әйе.

Браво! Сәхнәдә Нурлатның алтын тавышы. Ә менә шулай эшләп булмаганда башка кешенекен эшләп алу, ул сине ничектер яңадан тынычланырга, илһамланырга ярдәм итәме? Беренчедән, бер дә эшлисе килмәгән материалны эшләгәнең бармы синең? Бар. Бар. Бар. Даже еш кына була име теге җырчы шалтырата менә шул җырны, ну әзер җырны, аранжировкада эшлисе бар, теге әйтәм дә тыңлап алам. Әгәр ошый теге эшлибез дип әйтәм дә, эшли башлыйм да һәм мин бу вакытта аңлыйм, миңа бу җырны эшләргә кызык түгел. Ну, алдым, алдым. Ну, андый да вакытлар бар и э, мин теге турысын э, клиентка әйтәм, то что минем килеп чыкмый. Вот, әйдә мин лучше теге бу җырны эшләмим, э, башка җирдә эшләтерсең дип әйтәм. Әйе. Чтобы теге кеше көтмәсен дип, э, вакыт теге бушка узмасын. Аннан соң син менә э, җырларны язып кына калмыйсың бит әле, ел саен синең һәм матур традиция барлыкка килде. Зур концерт итеп ясыйсың. Бу концерт идеясе каян барлыкка килде? Концерт оештыру бит әле ул шактый шундый четрекле мәсьәлә, ул вакыт та таләп итә, финансын да таләп итә. Ләкин син аңа бик шундый ныклап, теләп тотындың бугай. Миңа дуслар, коллегалар инде әле кайчан әйткәннәр, әйдә концертны яса. Ясыйбыз. Мин әйтәм, Блин, мин әле әзер түгел. Әйдә мин теге бер ике ел тагын теге яңа җырлар иҗат итәм, чтобы теге матур-матур җырлар күбрәк булсын дип теге сора ясыйбыз. Аннары сузылды инде бер ел, ике көн, э, ике ел. Аннары соң тагын бөтен кеше әйтә, әйдә ясыйбыз, әйдә ясыйбыз. И Миләүшә Сабирова, Даня Сабировның хатыны әйтте. Мухин Давай, ничего не знаю, э, бу елда ясыйбыз. Ясыйбыз. Мин сиңа булышам администратор буларак. Тегесен мынсын организовать иттем. Вот, аннары соң инде җырчылар белән шалтыратышып, сөйләшеп, аларның бит теге җыясы бар. Әйе. Э, иң авыр момент. Определенный көнгә иң авыр момент шул инде, чөнки бөтен кеше хаман э, көздән башлап көздән бит инде сезон башлана гастрольдә теге чыгып китәләр дә теге айлар буе йөриләр аларны тотып булмый аларны бөтен бөтен арчыларны бер көндә җыер өчен бу бик не чәчләр агара әйе бысы монда может бысы монда не может икенчесе монда может өченчесе тегендә не может менә шул инде таныш ситуация инде бай аннары соң инде теге организационный моментлар залны сайлау рабочий группаны сайлау администраторлар анда бит теге үзең генә бу эшне йөреп чыга торган түгел эшләп булмый анда команда кирәк ничә ел ясыйсың инде син анда концертларыңны минем бүгенге көндә ике концерт булды беренчесе 2019 елда уникста һәм менә сентябрьдә егерме икенче елда без пирамидада ясап карадык яңа залда. Тегендә дә ошады, монда да ошады. Бүгенге э, моментта ничә җыр аранжировка ясалган? Аранжировкалар бар, алар берничә йөздер инде. Җырлар, ну, җырлар э, күп түгел инде. Чөнки күбрәк күбрәк э, аранжировкаларны язам. Нигә күбрәк үз үзем җырларны язмыйм, чөнки шул инде аранжировкаларга теге бөтен игътибар бөтен э, ни бөтен көч бөтен хәл шунда китә һәм җырлар язарга теге хәл дә калмый теге фантазия фантазия бетә инде э, но соңгы елларда э, күбрәк үзем җырларны язарга тырышам үземнеке булсын дип чөнки ул минемчә, солидныйрак эш, ләкин теге просто аржовкалар. Аржовканы яздың да э, кешегә хәйкәл хәйкәл сезон бетте дә хәйкәл куялар да ни э, синең турында все оныттылар теге яздың все рәхмәт а монда җыр яздың икән теге син автор автор все теге мәңгегә калачак инде то что син менә автор ләкин бит э, аранжировкалар язу күпкә востребованныйрак дип әйтимме соң инде? Анысы да бар, ләкин, например, даже җырны э, теге сәхнәдән әйтәләр бит теге менә теге яңа өр яңа җырымны башкарасым килә теге юксылу дигән җыр альфред якшимбетов кие э, шуның шуның сүзләре все аранжировщик кем юк юк шулай инде ләкин соңгы елларда э, бар безнең татар эстрада артистлар э, алар экранга теге язалар

Без вот концертларны карыйбыз, теге клипларны карыйбыз. Кая анда язган теге кем? Нәрсә язган? Юк. Даже даже соцсеть соцсетьларда бөтен җырчылар чыгаралар бит теге яңа җыр, яңа җыр теге язалар. Безнекеләр татарлар. Шуның сүзләре, шуның кие, шуның шул шул аржочек шунда тавышын яздырдым дип теге бөтенсен язалар. Хөрмәт итеп инде. э, э, руслар инде яңа җыр все исеме бар бетте иә башкарам үзем башкарам үзем шулай хәзер әйдә иҗаттан э, шәхси тормышка күчик шәхси тормышка гаиләгә беләм күптән түгел генә сез йөреп кайттыгыз сәяхәттән сез яратасыз бугаймы сезнең гаилә сәяхәтләрне әллә бу гөлия белән танышып аралашып яши башлагач кына барлыкка килдеме синдә Бу путешествиеләрне минем хатыным күбрәк ярата. Ул теге бер атна өйдә дә утыра да, аның теге кайдыр чыгып китәсе килә. Әйдә теңдә барабыз, әйдә әйдә монда барабыз. Әйдә теге э, Европага барабыз. Минем Америкага барасы килә. Э, Нурлатка киттек, э, әнигә киттек. Давай теге Мәскәүгә барабыз. А монда эстрададан бер кто артист чираттыра. Вот, но минем шундый теге возможность, возможность вакыт буенча шул хәтле йөрергә вакыт юк. Э, чөнки чиста бар э, әгәр шундый возможность э, килеп чыга икән без рәхәтләнеп бергә барабыз бергә Ә менә ничектер без име бик күп беләбез Гөлия турында да, синең турында да. Ләкин сезнең менә нәкъ менә мәхәббәт тарихы ничектер эзсезрәк югалды бугай. Һәм аннан соң сез шуның хәтле төрле кешеләр кебек миңа карап торышка. Ничек сез шулай кушылып китә алдыгыз? Үзем дә в шоке. Без чыннан да теге төрле кешеләр. Не, не просто теге эш буенча, э, шөгыльләнү буенча, а без просто теге противоположность дип әйтик. Белмим. Шуңадыр инде э, безгә теге бергә кызыктыр инде. Без кая таныштык? Э, беренче тапкыр

Аннары соң берничә ел узып китте, бер ике елмы шунда хәтерләмим. Һәм ни э, Гөлия әнисенә туган көнгә җыр бүләк итәм ди. Данирга шалтыратты да, менә җыр кирәк. Данир әйтте, а что син тормозишь бар теге Мухинга шалтырат, все, бүтән кешене теге э, Юк. сиңа теге әйтә алмыйм. Все, Гүлия шалтыраты, э, миңа җыр кирәк. Мин шул шул шул әйе, мин әйтәм, мин сине хәтерлим, әйе, все, давай кил. Аннары соң җырны ясадык. Гөлияватыр җырладыңыз? Э, әйе, оның теге беренче җыры иде ул. Э, ул аны энесе белән җырлаган иде, үзе генә түгел. Дуэт иттереп ясадык аны, бик матур җыр килеп чыкты, әнигә бик ошады. Менә шундан соң, шул запистан соң инде, шул җырдан соң ничектер теге аралашып башладык, переписка буенча WhatsApp-та языша башладык та һәм Мин дә берүзем инде, ул берүзем әйтәм, бүген кич нишлисең? Менә өйдә ул инде теге еш кына теге өйдә генә утыра иде. Ну, ул шундый кеше теге, тынычлыкны ярата. Мин әйтәм, әйдә берәр җиргә барыйк әле, там кинога, бер кафега шунда. Әйдә барыйк. Барып барып кайтабыз да, яшәп алабыз там. Әзрәктәге урамда да гүләй итәбез дә, аннары сәр пока-пока. Менә шулай иттереп йөрдек, йөрдек, йөрдек тә, и ничектер теге үз-үзеннән инде теге вакыт. Дуслыктан башланды бу сезнең. Әйе, вакыт килеп җитте дә, и ни ничектер теге гүләй, ә гүләй хәтерлим теге смс җибәргән и. Син безне Теге, дальше ничек күрәсең? Мин теге, ага, все, вакыт килеп җитте. Тәкъдим ясарга кирәк. Адым ясарга кирәк, яңа адым отношениеләрдә. Менә шулай әкрен-әкренләп аралаша башладык инде. Сәгән син тәкъдим ясадың. Аннары соң инде Тагын, тагын Миләүшә шалтыратты. Ну чё, сез кайчан инде? Миләүшә Сабиров шалтыратты. Кайчан э, никах ясыйсыз? Мәйтәм, туктале, мәйтәм, теге. Как раз минем э, беренче концерттым. Беренче концертка әзерләнә идек 2019 елда, Уникстагы. Миләүшә әйтә, әйдә, этот, сәхнәдә теге, хәзер теге, мотык, Тәкъдим яса. Э, теге сәхнәдә теге, бөтен э, тамашачылар алдында тәкъдим ясарсың. Мин әйтәм, тукта әле, мин әйтәм, монда концерт, мин әйтәм, не до этого, мин әйтәм, давай концерт үтсен, мин әйтәм, бер-ике айдан соң, мин әйтәм, э, никтербез. Мин әйтәм, әле теге уйлап карарга кирәк, мин әйтәм, э, уйлап чыгарга кирәк, мин әйтәм, ничек китереп. Әзерме соң инде, дим? Теге тәкъдимне ничек ясыйбыз, андый бит теге моторлап ничектер теге, нидер сюрприз теге ясарга кирәк, теге ясыйлар бит инде. Әйе, әйе. Вот. неожиданность булырга тиеш Юк, ул сиңа нинди этапта дип сорагач, неожиданность булмаган инде бу. Әйе, инде әйе. Менә шулай иттереп әкрен-әкрен бөтен хәлләребез килеп чыкты инде. Аңлашылды. Ә син э, гаилә кырыга ашыкмадың дип белсең? Мин аның турында еш кына уйладым, но ашыкмадым. Мин әйтәм, тагын ярты ел йөрибез, если все нормально, то дәвам итәбез. Дәвам итәбез. Э, гаилә булып түгел, очрашу булып. Э, гаилә турында уйладым мин. Теге үземә сораулар биргән идем, әйтәм, шулай булса ничек булыр микән? Гүлиягә ничек әйтергә микән? Теге, хәзер микән? Не стоит микән? Әй, әй, соңрак, хәзер түгел. Менә шулай торып йөрдем. Икеләнү булды инде. Ашыкмадым, дөрестән ашыкмадым. Әмма сез иләнешкәннән соң Гөлиягә бик күп тәнкыйть яуды бугаймы? Һәм шуннан соң син инде әйттең, Дилә Нигъмәтуллинның да кияүгә чыккан. Беренче тормыш иптәшеңнең, балаңның әнисенең дип әйтегеме? Әйе, андый хәл бар. Чөнки без Дилә белән аерылыштык та һәм Теге соцсетьларда чыгармадык, менә без аерылыштык, беркемгә әйтмәдек. Теге аерылыштык, аерылыштык. Һәм минем өчен теге бик мөһим мөһим түгел, ләкин әйтергә кирәк иде, наверное. Һәм аннары соң инде Гөлия белән кавышкач, Кеше шуны белгәч, критика башланды инде. Менә Гөлия шулай итте, теге Маратны алып китте, дип, әйе, мин там нәрсә соң бу теге кешеләр дә яза башлады. А син, син чүл дилә белән түгел, что ли? Мин там әллә кайчан бергә түгел инде. Вот. Ну, шул, наверное, ошибка, ошибка иде минем. Кем белгән инде. Э, шуннан соң инде мин просто постны куйдым и от и до бөтен нәрсәне яздым. Теге халык халыкка кызык бит инде. Халык э, бөтен э, дөреслекне белсен дип, э, бөтен нәрсәне яздым. Ә Сәфинә менә ничек кабул итте? Сәфинә ничек кабул итте? Мин Сәфинәгә менә иләнәм кызым шулай дип ниндер аңлату булдымы? Сөйләштегезме? Э, мин теге э, прямой вопросны теге Сәфинәгә бирмәдем, чөнки ул бит теге әле ничә яшь иде аңа. кечкенә генә иде минемчә ул теге иртә дип андый сораулар бирергә әйе әйе ул сәфинә ишек инде барыбер инде теге э, яшь кызның инде тулы гаиләне күрәсе килә әти дә әниесен дә теге өйдә булсыннар так икесе чөнки теге э, алар бит күрәләр башка балаларның гаиләләрен э, мәктәптә, например, теге сиер теге, мин әтисе белән, әнисе белән тегендә монда бардым. Вот, ул ул да уйлыйлар инде теге, менә бергә әнисе, әтисе белән, әни, әти белән теге барасы килә, шунда, шунда, шунда бергә бары килеп. Шул турында уйлыйдыр инде, но минемчә аңлый ул. Ә булдымы ниндидер таныштыру? Таныштыру булды. Мин Сәфинәне Гөлия белән әлбәттә таныштырдым. Безнең өйгә алып килде менә. Мин аны периодически үземә алам да берничә көнгә. Аллага шөкер, матур гына. Аралашалар. Аралашалар. Гөлия дә әйтте, теге Син вообще молодец, то, что кызың белән күрешәсең, нитәсең. Әгәр син теге, например, э, не, сезнең теге отношениялар э, булмаса, мин наоборот теге критически относилась дип әйтә инде. То есть, наоборот, теге хөрмәт итә. Әле Дилә белән э, аерылышканда мин әйткән идем, әйтәм, безнең теге заборлар бернинди булмасын, матур итеп Парлашабыз, чөнки балабыз, уртак балабыз бар, мин әйтәм, теге дуслыкта калыйк дип әйттем мин.

мин шул аранжировка дигән әйберне уже белә идем. Э, һәм ничектер э, уже шул яшендә Каян белә идең син? Әй, кем белгән инде, үзем дә белмим. Хәтерләмим. Уже шул яшендә мин әйтәм, җырлар язасы килә, аранжировкалар эшлисе килә, җырчылар э, җырласыннар минем җырларны. Уже шул яшьтә. Минем беренче, иң беренче җырым 5 или 6 яшьтәме, теге язган идем. хәтер, хәтерлим. Әти, әни күрде минем теге талант бар икәнне һәм әйдә сине күрсәтик. Безнең шундый э, туганыбыз бар. Ул безгә миңа инде двоюрный дядя килеп чыгамы шунда. Э, Фәсилә Бәяхмәтов. Э, безнең минем бабамның әти ягыннан бабамның ә, двоюрный абыйсы двоюрный абыйсы мы шунда ике туган инде безнең туган инде вот э, фәйсәл әхмәтов шул кеше бар әйдә сине шунда күрсәтик тә как раз миңа биш яшь идем шунда биш алты яшьме э, һәм мин аңа йөри башладым композиция буенча дәресләренә. Һәм Фасил абый әйтте, монда әнә шәдәр бар, әйдәгез шуны развивать итик, миңа йөрсен ди бу. Һәм мин аның өенә йөри башладым. Бер ел йөрдем, йөрдем дә Фасил абый әйтте дә, моның получается все, моны э, спецмузыкальный школага бирәбез э, при консерватории. Махсус музыка урта мәктәбенә бирәбез ди. Вот, э, анда килдек тә, э, экзаменнар, зачетлар бирдек. Преподавательләр әйтләр, э, моның все нормально, аңлый белә, но этот э, фортепиано буенча слабенький. Киләсе елга килегез. Нишләп синең бит һәр киңдә фортепиано ишетергә мөмкин? Вот, э, технически теге слабый был неподготовленный. Уже теге мин э, икенче класска кергән идем, икенче әйе. Шул Бер ел эчендә тагын теге өйрәнеп, өйрәнеп теге әзерләнеп килдек тә, аннары соң гына әйттеләр инде, все, без сине алабыз. Чөнки ул теге Россиядә ул Россиядә бөтен Россия бөтен Россиягә ул бер мәктәп шундый икән. Анда теге самый-самый иң э, шундый одаренный балалар укый икән. Икән. Мин аны белмәдем шуны. Һәм син алар арасында укырга кердең.

Вот консерваторияда, бу мәктәптән соң консерваторияда вообще җиңел иде. Җиңел. Беренче курс просто шалт. Без анда кердек тә, әй, без моны беләбез, беләбез, беләбез, анда беренче курста шуны изучать иттеләр, без аны уже беләбез. Уже 6 6 класста белә идек шул. Шул мәктәптә укыганда. То есть менә шул уровень. мәктәпнең. Һәм әлеге консерваториядән соң син яза башладың аранжировкалар. Аранжировкаларны мин ничектер теге үзем әкрен-әкрен яза башладым. Беренчедән минем беренче, беренче синтезатор булган иде. Беренче музыкальный инструмент дип әйтик, Роланд итальянский. Мин компьютерны белмидем, то что вообще компьютерда язалар икән. Бөтен, бөтен дөньяда профессиональ музыкантлар шулай компьютерда эшли. Мин аны белмәдем. Э, синтезаторда яза башладым, кемгәдер теге җырларны бирә башладым. Ага, ошаттылар монда, тегендә, тегендә монда. Әле хәтерлим, э, иң беренче җырчы белән эшли башлаган идем, ул э, Гөлнара Тимирҗанова иде. Вот, и аның белән күп кенә җырлар иҗат иттек. ничектер теге бер трек ясыйсың, икенчесе удачный, удачный э, халыкта кабул итә. Ә нинди менә беренче язган җырларда? Менә Гөлнара Тимирҗановага беренче җырларына аранжировкаларны ясый башладым дисең, нинди җырдан башланды икән? Тәрәзәмне боз каплады. Әй, ансы хит Тәрәзәмне боз каплады. Әле берничә ел элек без аның белән теге аранжировкасын яңарттык та обновленный версияне эшләдек инде. Яңа сулыш, яңа э, сыйфат кертеп звучаниега. Тыңларга кирәк. Безнең Казанда бит Татарстанда да даже юк андый э, спецотделение юк, э, андый теге белем кемнән шул белемне алырга юк андый әйбер. Бөтен Классный, крутые музыканты, алар бөтен э, музыканты, аранжировщиклар, алар бөтенесе самоучка. Менә теге бармак аша пропускают теге нәрсәне белеп, нитеп. Э, шуннан инде бөтен опыт менә әкрен-әкрен җыелды инде. Угу. Даже бүгенге көндә безнең, например, теге профессиональ дәрәҗәдә аранжировкаларга обучать итүче кешеләр юк ул. Ә менә хәзер соңгы арада трендка әйләнде бит инде, димәк, кеше үзе белгән әйберне башкаларга өйрәтә. Бүген менә бу өлкәдә, гомумән, конкуренция юк. Синең үстерәсең килмиме соң шундый яңа буын бер аранжировщикларны? Мәсәлән, шул ук мәдәният-сәнгать университетына тәкъдим белән чыгырга, әйдәгез, мин сезгә укытырга киләм, өйрәтәм белгәннәремне, дип. Минем бу әйбер турында күптән инде уйлый башладым. Башлаган идем э, обучать итәргә, но ничектер э, хаман да вакыт җитми. Әле җырчылар белән теге эшләргә дә кирәк. Вот, Алла бирса, киләсе елга дип уйлыйм, наверное, этот берәр мастер-классларны тезеп нитеп э, подготовить итеп әйбәтләп әйе бик рәхәтләнеп синең бит инде багажың шактый зур Ну, сөйлисе әйберләр бар. Но Әйе. алар бөтенесе именно теге үземнең э, опыттан инде. Э, яртысы, может быть, теге теге дөрес түгелдер. Теге технический Бик яктан. фәнни дә түгел, Әйе. әйе. Минемчә, ул даже теге мөһим түгел, чөнки без бит теге җырны э, тыңлаганда, ишеткәндә, аның турында уйламыйбыз. Уйламыйбыз. Кем ничек ясаган? Безгә барыбер. Нинди микрофонга теге җырлады там э, 100 доллармы тора ул теге 300 доллар тора микән шул микрофон безгә пофиг без просто тыңлыйбыз безгә либо ошый либо ошамый шулай бит инде әйе менә син мөһим түгел дисең дә ә шулай да үзең һәрвакыт яңарып остарып торырга тырышасың мәсәлән зөлфәт абый хәкимнең концертын эшләгәндә без бит сиңа синдә яздык бик күп аранжировщик аранжировкаларны әйеме Һәм шул вакытта әйтәсең, минем әле менә наушникларны үзгәртәсе бар иде, менә шул көнгә яхшырак булыр, бу көнгә яхшырак булыр. Әйт әле, менә бүгенге көндә шундый студияне ясап чыгу күпме тора? Бүгенге көндә белмим, анда кемдер теге ярты миллионга, может, даже уложится, минемчә, кемдер теге миллионга. Ну, миллионга, в принципе, бөтен әйберне алып була. миллион ярым дип әйтегез. Такой. Эшләп чыгып була студия. Такой э, средний хороший вариант дип әйтегез. Хәм теге мөһим түгел дип әйтәм бит инде. Ул бит теге э, кешегә халыкка җырны э, тыңлый торган халыкка аңа мөһим түгел без миңа бик мөһим. Мин ел сайын микрофонны алыштырам. Наушник наушникларны алыштырам. Чөнки э, Звуковой сферада мода дигән әйбер бар бит ул. Бар. Э, трендлар, стильлар, предпочтениялар, алар гел э, үзгәреп торалар. Э, шунысы да теге внимание алабыз. И, например, без 2000-дә 2010 елда чыккан җырларны тыңласак, име, алар шундый бер качествода име хәзерге җырлар уже алар икенчерәк звук буенча инде әйе әйе вот шуңа күрә уже бу микрофоннар килешми монда икенче микрофоннарны алабыз шулай шул ну мода артыннан куабыз инде бары дигән әйбер бар әлбәттә инде әлбәттә

Микрофон өчен MIDI интерфейс, усилитель наушников, звуковой модуль Yamaha. Менә монда тагын ике прибор бар, пока эшсез яталар болар. Э, хәзер без күчәбез э, вокальный помещениега. Менә бу аерым бүлмәдә без тавышны яздырабыз. Монда минем ике микрофон бар, икесе дә Neumann. 1, 2, 3 наушник, нулевой вкус. Беренчесе немецкий ламповый микрофон, Нойман. Э, ике мең ярым доллар тора иде. Икенчесе тоже Нойман, но бусы лампасыз. Минем э, рабочий зонада дип әйтик, э, тагын бер микрофон бар, ул кыйбат түгел, 20 мең сум тора. Ул вокалист белән аралашу өчен. Чөнки вокалист ул бит теге аерым бүлмәдә җырлый. Э, һәм э, мине ишетер өчен э, менә бу микрофон бар безнең. Һәм мин үзем дә кайвакыт бу микрофонга гына җырлап үземне яздырам. Әйбәт микрофон, кстати. Менә шул, все. Бүген менә социаль челтәрләрдән Гөлия бик актив э, алып бара бит инде аларны без күреп торабыз һәм сез э, шундый бик үзенчәлекле һәм бик уникаль матур пар. Рәхмәт. Э, сине Гөлиянең шул кадәрле ачык һәм гел аралашып торуын, гаиләне тулаем күрсәтүе сине борчымыймы? Ул, кстати, андый булмаган и. Син үзең бит ябыграк кеше, ә Гөлия ачыграк кеше. Мин дә үзем дә ачык кеше, ләкин мин теге артык сөйләргә яратмыйм. Менә шундый э, тынычлыкны яратам. Э, юк. Э, минемчә, һәр кешенең үз эше булырга тиеш, үз нәрсәдер теге шөгыльләнергә, нәрсәдер белән тиеш инде. Юк, мин аның кызыксуларны хуплыйм.

тормыш иптәшең бизнесвумен яркая успешная бизнесвумен дип әйтик әйме сез сезнең телдә әйткәндә һәм сезнең гаиләдә гомумән мөһимме кем күпме акча эшләве кемнең нинди финанс алып бару гаилә бюджеты ничек тотыла гомумән ничек бүленә Әгәр, э, мәсәлән, минем хатыным э, күбрәк акча эшли икән, Аллага шөкер, молодец, э, мин аны Бу я бердән бик хөрмәт итәм, ул бит бөтен эшләгән акчаны үзенә туздыра. Молодец. Дөрес эшли. Шулай булырга тиеш. Шулай булырга тиеш, әйе. Менә хәзер сез йорт сала башладыгыз, димме? Нинди этапта, кая, ничек бу йорт салу дигән фикергә ничек килдегез? Әйе, без ике этажлы йорт салабыз. Аллага шөкер, эшләр бара, уже кирпечләрне салганнар, стеналарын ясап куйганнар, штукатурка эшләгәннәр бугай. Уже теге внутренний работа Баран да түбәне яптылар, Аллага шөкер, менә шул этапта, әлеге вакытта. Аннары соң инде предстоит ремонт. Ремонт эшләре, әйе. Ә менә бүген Амира нинди э, кызыксынулар белән яши? Аңа ничә яшь? Әз генә аның турында да сөйләп китсәң иде. Сәфинәне инде без э, күреп беләбез. Амираның белемемчә холкы шундый үзенчәлеклерәк Аның әйбәт. характеры, конечно, субханалла. Мин аны теге кечкенә Фердүс Тимаев дип йөртәм. Эшләп. Аның энергиясе шундый характеры вообще көчле, вообще мощный. Э, ул безне икебезне строит прямо этот генерал-капитан. Амирга 2 яшь һәм 4 э, ай. э, рәсемнәрне ясарга ярата вообще любой әйберне тегә рисовать там фломастерлар белән карандашлар белән э, уйнарга ярата инде э, слух бар кичә генә тегә мин аңа кечкенә гитара алып бирдем игрушечный шуны алып теге дин дин дин ля ля ля дип йөрде кич буе слух бар теге мультикларны карый да планшетта яртысын уже җырлый Сөйләшми имә пока, но уже җырлый. Даже теге инглиз телендә музыклар бара, теге кушып, кушып, кушып, кушылып, теге ярты, ярты җырларны җырлый. Теге на-на-на, ма-ма-ма итеп теге яртысын. Вот, слух бар, Аллага шөкер. Ну, минеке бит инде. Геннар бирелгән. Вот. Еще давай. Марат, менә синең тормышта иң мөһим өч момент, өч принцип, өч кагыйдә дисәләр яки өч ситуация дисәләр, син нәрсәдән башка күз алдыңа китерә алмыйсың үзеңнең тормышыңны бүген? Минемчә, бу тормышта справедливость булырга тиеш бөтен җирдә. Гаделлек һәм аңлау булырга тиеш. Бер кеше икенче кешене аңларга тиеш. А, аңлашып яшәргә. Әйе, а то булгала бит теге э, шундый вакытлар э, бер кеше нәрсәдер икенчесенә аңлата да теге бөтенләй икенче төрле күрә дөньяны. Икенчерәк теге воспринимать итә дә теге әллә нәрсә килеп чыга. Һәм менә конфликт арада инде. Әйе, инде шул. Э, аңлау булырга тиеш, чөнки кешеләр инде бер-берсен аңлап яшәсеннәр. Менә шул. Марат, менә мине гел бер сорау борчый, нишләп мухинсың син? Минем дәвәтиеңнең, минем әтиеңнең әтисе, э, ул э, студент вакытында э, институтта укыганда э, шундый мода что ли иде ул теге успешный кешеләрнең фамилияләрне үзләренә э, алу һәм шулай иттереп алганда нидер теге проректормы э, шул институтта бар шуның фамилиясын алган да мухин дип ясатканда вот и шул килеш калды да аны беркем дә үзгәртмәде нитмәде Һәм бөтен теге ә, минем әти Лаеш ягыннан бит, Лаеш районыннан бит. Безнең анда ярт, ярт Лаеш Мухиннар иде. То есть беркем үзгәр, үзгәртмәде. Мухин булды, теге Мухин, дальше, дальше, дальше. Бөтенесе Мухиннар. Һәм мин бер вакытны теге уйлый башладым, шул турыда мин әйтәм, монда бит э, фамилиясе дөрес түгел. Это может теге м, бабаның э, настоящий фамилияга теге Табырга. э, теге тагын да э, тагын бер тапкыр теге поменять. Э, э, Ул безнең анда Фахрудиновлар ба- бар име һәм яклашмасам Зиннуровлар бугай. Һәм мин э, Дуслар белән шул турыда сөйләшә башлаган мин әйтәм, әгәр мин әйтәм Фахрудинов булса мин әйтәм, ничек? Или Зиннуров мин әйтәм. Марат Мин әйтәм, Фархетдин. Фах- Фахрудин. Фах- Фархуддин. Ризаэттин кебек. Әйе. Не важно инде. Э, Сорадым да мин әйтәм, э, шул фамилия булса ничек? Братан, сиңа поздно дип әйттеләр. Мин әйтәм, нигә? Син уже Мухин, син уже бренд. Забудь. Дип әйттеләр. Шуңа күрә калды шулай итеп. Э, Шуңа күрә мин әйтәм, әй, әйтәм, яра, Мухин булган булган. Все, шул килеш калды инде. Аңлашылды. Рәхмәт, Марат, бүгенге интервью өчен. Э, русча фикерләреңне татарчага әйләндереп, барыбер дә теләгәнеңне җиткергәнең өчен. Мин бик тырыштым. Рәхмәт. Вакыт тапканың өчен. Алда әле күрешүләр насыйп булсын. Бергә уртак проектларда аралашып бергә яңа продукт тудырып, аралашып яшик. Лилия, үзеңә зур рәхмәт, э, рәхмәт чакырганыгыз өчен. Бүген бездә кунаклар икәү дип искәртеп үткән идем мин һәм менә безнең икенче кунагыбыз Гөлия, сәлам. Исәнмесез. Ничек хәлләрең? Әйбәт, рәхмәт. Әйдә, кәефләрне күтәрер өчен, имә хатын-кызлар бит инде елмаялар чәчәк букеты алгач. Сиңа әлеге чәчкә букетын бүләк итүдән башлыйк әле. Рәхмәт, бик зур. Син гомумән нинди чәчәкләр яратасың? Тюльпаны. О, кстати, тюльпан бит. Поранчик туры килгән, әйе? Вообще. Һәм син ә, бит инде әле әни дә, хатын да, блогер да, бизнесвумен да. Кайсысы якынрак дип сорамыйм, һәрберсенең үз урыны бардыр, әйме? Ә менә бу э, блогерлыкка кереп китү нәкъ менә Марат белән э, гаилә булып яши башлагач барлыкка килде синең, әйме? Ул синең ниндидер теге эшкә әйләнде, әйме? Ниндидер планы бар аның. Шулай. Контент ясау. Э, хочется теге качество э, хорошее, чтобы было. Поэтому у меня оператор бар, меня э, сценарист даже бар. У меня шулай инде. Yes. Менә бер атнага күпме материал төшерәсез? Бер атнага менә бер ике көн элек төшердек. По-разному. Бывает, менә ике көн Подряд төшерәбез сразу бер 20 видео, менә 20 көнлек төшереп куябыз. Була менә эшлисе килмәде, менә бер көн элек. Мин сразу айттым операторга, мин әйтәм, Артур, прости, минем әйтәм, кәефем дә юк, энергиям дә юк. Давай мен әйтәм, әкертен генә, менә ничек бара, менә шулай тиз тиз тиз түгел, ә менә шулай әкертен генә. И без төшердек тугыз гына видео менә. По-разному. Тугыз гына шулай ук әз түгел бит инде. Әз түгел инде ул, әйе. Аны битәр уйлап табарга кирәк нәрсә икән. Чыгарга Без аны әйе, заранее уйлап табабыз шулай. Шулай шулай төшерәбез дип. Анда бит әле реквизитлар, дөнья-дөнья әйберләр. Әле бит ул тугыз видеога төрле киемнәр, анда машина тула. Үзеңә тотырга кирәк. Әйе. Матур итеп елмаерга, я булмаса бүтән образга керергә. Әйе, әйе, шулай. Бу эшкә әйләнде. Ә эш? Әйе. Ә калган эшләргә ничек өлгерәсең? Әллә син инде һәрберсен дә бүлеп биреп, үзең ниндидер направление гына бирәсеңме хәзер? Өлгереп булмый да инде кебек, өлгерәсең дә кебек, белмим, ну ардыра, бик каты ардыра. Менә бүген мине вообще бөтенләй кайфым да юк, ардым, мин әйтәм. Ике көн мәйтәм, иртәгедән ял итәм. Ардыра инде, белмим. Бүген, хәзер бит инде күп чикләүләр дә бар, име? Гадәттә аена күпме китерә социаль челтәрләр? По-разному, но 500 ләр тирәсе, ну и күбрәк тә инде менә шулай. Әле бит аңа кертеп тә торырга кирәк менә. Нәрсәне кертеп торырга? Финансларны. Әйе. Бу шуннан э, чиста керем инде. Әйе. Әйе, чиста точно инде. Аңлатылды. Нормально инде керә инде. Эшләсәң була, эшләсәң. Но бит эшләмәсәң юк. Ә менә сине бүген бик яратып карап баручылар күп, име мин дә шулар исәбендә. Рәхмәт. Э, нәрсә ничек уйлыйсың, синең менә төп э, фишкаң, изюминкаң нәрсә икән? Как есть Теге из себя не строю отличницу. Миңа даже әни әйтә, нигә аны әйттең инде, нигә аны күрсәтәсең инде, нигә шулай. Миңа кажется, ушлай интересней, кызыграк. Менә әни әйтте дигәндә, нимә, мин менә нәкъ шундый не строю отличница булган подкупает, та чынлап та син дөрес әйтәсең. Бик яратып карыйм һәм менә әниең турында сорау бирергә теләгән идем. Менә шундый без комплексов, Шәхес тәрбияләвеме артык үзендә казынмый торган, тормышны яратып яши торган шәхес тәрбияләүдә әниеңнең роле зур булгандыр. Әниеңнең, әбиеңнең, сез ничектер типажларыгыз, темпераментларыгыз белән охшаш кебек бер-берегезгә. Әлә тыела гына. Белмим, миңа калса мин әнине күбрәк тәрбиялимдер ул моментта. Белмим, әйтә алмыйм. Ә менә шулай без комплекс булу, син һәрвакыт шундый идеңме? Әллә бу Ә ниндидер менә үз-үзең белән эшләү Әйе. этабыннан соң барлыкка килдеме? Әйе, эшләү. Шулай психологияне яратам. Психологияне укып, менә шулай ничектер шулай укып-укып инде и психологка да йөрим инде мин. Шулай иттереп килеп чыга. Килеп җиттең. Мгм, килеп Ә менә кайчаннан башландың менә шулай үзең аңлап, үзең теләп менә э, шундый Психологияме? психологиягә килү, әлеге комплекслардан арыну? Чөнки бүген менә бик матур кызлар да әйме үзләрен бик ямсыз дип саныйлар һәм мин шаккатам. Ничек инде әйтәм, син үзеңне, син дә ямсыз булгач, кем матур булырга тиеш дип еш кына мин мәсәлән үземнең дус кызларыма да әйтәм. Ну менә мин китап укырга яратам, но мин яратмыйм укырга романнар, анда менә Теге булмаган әйберләр дип әйтик, минем яратам теге биографиялар укырга, анда кешеләрнекен әйме теге булган теге историяләрне укырга и психология тоже интересно, кызык бит инде теге психология. Аңларга тырышам. Мин кайын, ә мин ничек башладым? Мин беренче китап психологиядән инде теге мужчины, теге с Марса, женщины с Венеры, типа Аермалары нәрсәдә? Менә шуннан. И миңа ошады, и менә шулай күбрәк күбрәк кереп шуннан кереп киттең. Ә менә әйтәсең, әнине э, мин әле үзем тәрбиялим. Нинди киңәшләр бирәсең? Алар бит инде рәнгән теге ояла алар. Моны күрсәтмә, болай итмә, эй, мин алай. Менә шуларын хәзер алар оялмыйлар инде, нормально. Оялмыйлар. Мин әйтәм, бөтен кешедә шулай ук. Бөтен кешедә шулай, шулай бер бар. Беркем дә идеаль түгел, дип, менә шулай иттереп алар хәзер үзләре инде нормально. Зурәне инде бөтенләй. Кызым, анда, нәрсәле, Бәлеш чыгара, мәсәлән, төшерәсеңме? Или ни, теге, төшерә, ул уже көтеп тора, менә шундый поддержка бик көчле. Менә бит. Сезнең кем күбрәк э, романтик гаиләдә? Әллә инде тормышның кадәр тизритмлы романтикага вакыт калмыймы? Романтик безнеңчә как будто юк та ул бездә. Марат ул гел эштә көне-төне. Менә ул хәзер эшкә китте. Ул иртә белән генә кайтырга да может. Э, бу э, була шундый көннәр, икешәр, өчәр көн Маратны без күрмибез. Ул менә кайта анда иртә белән анда или дүртләрдә, иртәнге дүртләрдә, өчләрдә. И китә анда, например. сигездә. Менә бул аның шундый вакытлары. Илхам килгән вакытлары. Илхаммы или ул теге уже срогы килеп җитә, обещанный, әйе, әйе, әйе, горит, әйе, и шулай эшли. Андый романтика бездә юк, кстати. Ә менә Парижга барып кайту ул романтика түгелме? Ул минем идея иде. Ә ул синең идея иде. Теләк. Бөтен сәяхәт, бөтен иләр ул минем идея, әйе. Марат баштан ул ничектер шулай әле

Вообще уже ошап китте. Мин әйтәм, может, тагын давай Будапешка да барып киләбез. Мин әйтәм, синең әйдә, әйдә, уже прям күзләр уже яна, уже ошап китте аңа. Ну, перезагрузка да бит ул сәяхәтләр, yeah. гел бер эш эшләр өчен ул бит әле илһамланып та торырга yeah, кирәк. Әйе, шат иннанырга. Хәзер менә Гөлия блогерлар арасында шундый бер тренд дип әйтимме, шундый агым дип әйтимме, башланды. Күбесе Дубайга күченеп китә башладылар. Бу чын күченүме, юкмы, без әлегә белмибез бит инде, бәлки бу пиарның бер төре генәме? Синең моңа карашың ничек? Я примерно предполагаю, нигә алар китәләр. Курку дип уйлыйм, курыкканнан за свои теге, за своих мужчин. Стабильность булмас дип инде. Хәзер ситуациядән, әйе. Но алар аны беркайчан да әйтмәячәкләр и не признают в этом, дип уйлыйм инде мин. Ә син аны дөрес адым дип уйлыйсыңмы? Алар бит әле үзләре генә китеп калмый, үзләренең аудиторияләренә тәкъдим итәләр. Менә нинди тормыш, менә нинди Менә мин аларны, менә ул ситуацияне мин вообще э, не согласна ул ситуация белән без бит хәер әйтәбез уже конкретный блогерлар турында бара бер ике берничә блогер алар күчәләр дип әйт без күчеп китәбез диләр дубайга Хә, ләкин алар анда булганы да юк ничек шулай әйтеп була мин күчәм дип дубайга Ничек күчеп була бетән илгә, әйме, кая син вообще булганың да юк. Может, сиңа да вообще ошамыйдыр, может, ул син вообще энергия да синеке түгелдер, әй бит. И тем более сатып бетен булган әйберләрен сатып китәләр. Ансы да ярар инде улаларның эшләре, но менә то, что алар яшәләр подписчикларын әйдәгез безнең белән дип инде китәбез дип сат, ну, сатып китик безнең белән дип. Ансы вообще дөрес түгел, потому что ул кешеләр безнең бит инде барыбер бар поклонниклар безнең бар ну һәрбер блогерның бар поклоннигы и алар артыннан күп халык шулай аларга ышанып бөтен әйберләрен ташлап әйберләрен квартираларын сатып алар белән дубайга китергә могутлар ә дубайда бит анда бик авыр э, выживать анда бит бик каты кыйбат кыйммәтме и мин уйлыйм Что алар могут остаться вообще без жилья, без денег, алар обратно приедут, ә Ә монда инде бөтен әйбер сатылып беткән. Монда уже әйбер сатылып беткән, акчалары уже юк, ой, бик авыр. А, особенно менә кемнең балалары бар, кечкенә мин аларны вообще жәллим шундый. Менә шул. Но без ул безнең бит блогерларның бар чат общий э, э, WhatsApp-та. Әйе. И бу шулай әкертен генә тотынган ик ул теманы теге по-свойски инде шулай сөйләшергә. Киңәш буларак. Әйе инде, ник сатасыз соң инде дип, тегеләй булай дип. И алардан безгә шундый каты агрессия килде. Сезнең хәзер тамашачыларны, шул ук язылучыларны кызыксындырган тема ул йорт салу бугай инде, әйме? Ул кемнең идеясе, нинди этапта, ничек син аны күз алдына китерәсең?

зур бәхет, что син можешь үзең генә рәхәтләнеп, йокыңны туйдырып э, йокларга. Синең өчен бу ниндидер стереотиплар, ара салкынаю белән бәйле түгел. Мин аны элек шулай дип уйлый идем, үзем кияүдә булмаганда, мин шулай ишеткәли идем, менә, например, кемдер турында без бергә йокламыйбыз анда мин анда бала белән йоклыйм мин уйлыйдым ага монда мәхәббәт юк дип уйлыйдым уйлыйдым мин чынлап маратның шундый гадәте бар и будильникны куя да будильник шалдырый иртән марат бит инде тормый естественно йоклый анарысы тагын ә таныш и менә мине шуны хәтле уже мен әйтәм

рәхәт аннары соң э, бала тугачтан амирны алып кайттык амира бит инде амирның кроваткасы безнең минем янда иде ә ул инде төнлә уяна ашарга шулай марат ике көн безнең белән йоклады ну белән ну в смысле минем белән бала монда аннары соң күчте кабинетка мин былай йоклый алмыйм диде Әйтем, ярар, мин баланы аның урынына куйдым да, и без хаман да шулай йоклыйбыз. И мин Маратка әйттем, әйтәм, мала теләсә, Амир үссә, Синең мәйтәм үзеңнең спальня булыр, минеке үземнеке. Ә, мин бит әле психологка укыдым бер мәлне институтта. И анда безнең укытучы әйтте. Оказывается, Э, менә кайчан ир белән хатын раздельно йоклыйлар, ул икән вообще полезно для семейных отношений, для семейной жизни. Менә шушында минем исем китте. И мин бер-берсен сагынып торалар. Әйе, бер-берсен сагынып. Бер-берсенең ачуын китермиләр. Әйе. И ул еще әйтте, что хатын кыз ди

Һәм гомумән менә бу э, мөнәсәбәтләрдә син э, гаилә мөнәсәбәтләрендә сез бит инде икегез дә шундый э, бала чага түгел, ә үсеп, өлгереп килдегез. Имә Маратның да инде тәҗрибәсе бар, и беренче никах белән баласы булып, имә сиңа да 32 яшь иде дисең, имә бер-берегезгә яраклашу этабы шактый катлаулы булган дип беләм. Һәм менә синең бәлки бу юлны үзе үткән кеше буларак тезисны гына, кагыйдә яки киңәш буларак, сезнең очракта нәрсә диләр, лайфхак буларак әйтергә теләгән сүзләрең бардыр синең. Лайфхак ул менә психологка барырга кирәк. Бергәләшеп. Бергәләшеп. Әйе. Безнең менә Марат ул теләмәде барырга психологка. Мин ана сколько уговаривала, мин әйтәм, әйдә психологка барабыз, әйдә психологка. Ул теләмәде. Ничек инде ирләрнең аларның шундый әйбер бар. Ник мин ул психологка ди, сөйләргә тиеш ди бөтен әйберне. Ник ул белергә тиеш безнең турыда ди. Ул бик авыр булды менә аны уговорить итәргә психологка барырга. Менә шул психологка бар, бардык та, и менә шулай нормально җайлана башлады. Ул мине аңлый башлады, шулай, ну, нормально булды. Ә психологка бармаган булса? Ә бүтән аның уже выходы булмады. Мин уже Маратка әйттем. Мен әйтәм, либо психологка барабыз, бармасаң, Торып булмый болай, дидем мин аларга. Сез мөнәсәбәтләргә кергәндә, син инде шундый ирекле, инде үз-үзенә нәрсә кирәген белә торган, име, әле бер тапкырда никахта да, гаилә белән дә яшәгән кеше түгел, ә Маратның инде ул вакытта кызы бар, гаиләсе бар, һәм ул гаилә шактый эстрадада танылган гаилә иде. Сине бу моментлар куркытмадымы? Юк, вообще куркытмады. Ә менә Маратның Сәхинә белән мөнәсәбәтләрен син хуплап торасың, белүемчә, әйме? Хуплап торасың, поддерживаешь? Әйе. Әйе, мин поддерживаю, естественно. Без беләсезме ничек? Мин ул темага кысылмыйм да. Вообще, ул бит аларның отношенияләре. Әни миңа әйтә, больше кызым бала тапма ди. яшең яш түгел ди и мен айтам амирага бит кирәк ни теге иптәш иптәш иә аның иптәше бар ди сәфина бар ди менә шулай ди ә алар аралашамы юк инде амир ул безнең белән дә әле толком аралашмый без сөйләшә белми аның теге уровень гав гав коко мен айтам Балалар шул яшьтә уже шигырьләр сөйлиләр. Минем бала ко-ко-ко, гав-гав. Аны карау сезнең балагыз җырлый. Гитарда уйнап. Лә-лә-лә, әйе, җырлый. Монда геннар башкача әз генә эшләгән. Ә син аларның аралашуын теләр идеңме? Әйе, бик тә. Апалар буларак. Әйе, даже кем беләндер дә әле сөйләшеп утырдык. Мин әйтәм, Алла теләсә, Амира үсә төшкәч, обязательно аларны теге бергә дус үстерергә кирәк дип. Кемдер миңа әйтте, мин хәтерләмим, кем белән сөйләшкән икән мин. Ул әйтте, наверное, Сафинәгә интересно булмас, ул бит уже зур кыз була. Зур кыз була, ә менә бала, аларга, наверное, кызык булмас дип. Шулай иттереп мин уйга баттым әле пока. Ә ул бит инде менә синнән генә тормаячак, шулай ук э, Сәфинәнең әнисеннән дә торачак, име Диләдән. Әйе. Ә сез Дилә белән э, аралашасызмы? Юк. Берничек тә. М-м. А повода не было? А син Диләгә э, не подписана? Юк. Ул да сиңа. Никогда не была на нее подписана. Болай кызык өчен генә дә ачып караганың юк. Юк. Юк? Угу. Ә син үзең тагын әле әни буларак э, күрәсеңме? Менә, честно говоря, күрми идем. Мин балалар яратам. Это все классно, хорошо. Менә минем беләсем нәрсә куркыта. декрет менә вот какое то время син барыбер өйдә утырасың теге и ничек әйтергә свободы нет менә э, европага әле менә ничә ел үткәч кенә чыктык беренче тапкыр зур шундый сәяхәткә кечкенә бала белән ала йөреп булмый менә шунысы нитә инде, куркыта. И уйла, уйламый идем мин бер кашында ул темага. Точнее, юк, уйлый идем мин ничек, что все, э, Амира бар, Аллаһга шөкер, больше мин не хочу, дип уйлый идем. Ә бу юлысы менә э, Менә кошан соң әле. Минем бер подушка бар, аның эш баласы. Юл миңа әйтте, ну ты чё, инде, давай, тигеләй былай дип бит инде, ничектер. Шулай сөйләштек тә, и мин уйга тоже, уйга баттым, уйлый башладым. Даже Маратка да әйттем. Әйтәм, Марат, ты не хочешь еще одного ребенка? Ул беләсезме кайчан ни? Самолетка утырдык Парижга барганда. И мин шунда Маратка ни сорау бирдем. Наконец-то увиделись Марат белән. Мин дә шуны әйтмәкче, уртак, уртак утырып сөйләшергә вакыт булган. Иә, иә, вакыт табылды. Әйтәм, не хочешь? Он такой, белмим, тегеләй, былай ди. Аннары соң помню, Безнең с пересадкой иде рейс. Амира ул самолетта без ничек Белградка очтык беренче. Төнге рейс Белградка килдек. Анда пересадка 3-4 сәгать микән. И Амирның икесе килә, кәефе юк. И ул Маратка бармый, минем кулда гына. Үзе дә бармый, минем кулда гына менә. Ә ул бит 15-16 килограмм. И икенче самолетка уже утыргач, мен әйтәм, Маратка все кирәкми. Отпустила. Җибәрде. Әйе, әйе. Все, я булды пока. Ну, э, шундый моменты гына булып алган. Әйе. Не готов. Гүлия, син быел җәй бит әле үзеңне актриса буларак та сынап карадың. Э, безнең продакшнның клибында, Имам Фирдүс Тимаевның клибында. Ничек тиз ризалаштың? Чөнки Мин сценарийны язганда уйлап утырдым, мөгаен ризалашмас дип. Миңа Марат язды. Сообщение телефонда Фирдүснең клибында Фирдүс сырый ди, син дә аның клибында тешәсең киләме дип. Мин сразу, конечно, килә. Мин әйтәм, кемнең тешәсе килмәсен клипта? Кайсы кыз кешенең теге? Әйе, әйе. Интересно бит инде, килә. Ну вот. Анарсын Шалтыратты Фирдүс. Давай ди шундый-шундый клип төшерәбез ди, шундый-шундый идеяларын сөйләде. Аннары соң ул җибәрде сценарийлар, вообще бөтенләй ул сезгә дә сөйләгәндер үзенең идеяларын, әйме, юкмы? Аннан соң бөтенләй бүтән сценарий җибәрдеме? Бөтенләй бүтән. И именно менә өч сценарий, иң куркканым әйтәм, мосын алмасалар ярар иде дип торган сценарийны алган.

Һәм тагын бер кызыклы момент, нәкъ менә фамилиясе белән бәйле Маратның, без аның белән үзе туры, үзе белән дә сөйләшкән идек ул хакта, әйме? Син шулай ук Маратка кияүгә чыккачтын алыштырып аласың фамилияңны. Ләкин аннан соң инде кире кайтасың. Шул моментны сөйләп үз әле. Әйтәм бит, мин бит инде карт килеш кияүгә чыктым 32 яшьтә, анда бит инде миндә уже машина да бар, анда квартира, ну, теге документлар уже күп иде. Әйе, әйе. Эшләрем дә бар, ИП да, ООО да бит инде теге документлар күп. Кайттым да, мәйтәм, Маратка, эх, мәйтәм, монда, мәйтәм, шул хәтле күп документлар надо менять хәзер. И Марат әйтә телефоннан, ул Казанда, мин Нурлатта. И, ди, шул хәтле күп проблемалы булгач, ди, аны можно было и не менять ты документ, ай, фамилияны. Әйе. Мен әйтәм, чё, серьезно? Ой, ну да, ди. И мин икенче көнне үк кире йөгерә йөгерә барып яраган икән потому что мин күнә дә алмадым ну менә опять же ничек инде менә всю жизнь валяхметова и тут хоба мухина теге

Сиңа шул, шул сүз җитә калды инде, дип шулай дип әйтте ул миңа. Мин ярар. Ә оказывается бит, миңа подписчиклар аннары язды, мусульман динендә хатын-кыз иренең фамилиясын алырга тиеш тә түгел икән, ул дөрес түгел. Шулаймы? Ә нишләп? Мусульманда не принято, неправильно. Мусульман, да, представляете, хатын-кыз үзенең фамилиясендә калырга тиеш. Менә мин белми идем. Так что все правильно. Барысын да дөрес эшләдең. Ә менә аның фамилиясен алырга бит э, шулай ук э, якыннарың күндергән сине, әйме? Әйе, әни, сестренка. Ал инде, ал инде. Мин еще до замужества всегда үземә әйтә идем, ну, кияүгә чыгар алдыннан, всегда, всю жизнь. Мин кияүгә чыксам, Иремнең фамилиясен алмыйм дип гел әйтә идем шулай. Бөтенесенә. Митем, я возаму шуй да мин үземнең фамилиямдә калам дип шулай дип сөйли идем. А монда теге кияүгә чыгыр алдыннан ничектер мине уговорили. Митем, ә ярар. И вот. Оказывается, бары бер кайтып төштең. Кешене тыңламаска, үзеңне тыңларга кирәк. Әйе, булган фикереңә яладың. Да, әйе. Һәм син еш кына шулай үз фикерең белән барасың, әйме? Әйе. Моны хәтта синең теге уңыш серең дип тә әйтеп була. Ниндер э, стереотипларга, ниндер сүзләргә бик исең китеп тормыймы? Әйе, аны бөтенләй исең китми диген. Китми, шулай булырга тиеш тә ул. Шулай булырга тиеш. Вне шаблона, не должно быть шаблонов. Безнең просто теге ничек әйтергә, авылда әбиләр, әниләр, шулар шулай өйрәнгән инде алар. Кеше нәрсә әйтер икән, шулай яшәргә. По шаблонам, что так должно быть. Дөрес түгел бит инде ул. Опять же, шаблон юк, чөнки һәр кешенең үз бәхете булырга мөмкин, яме? Әйе. Үз теләге. Бүген сиңа әйбәт булган, башка кешегә начар булырга мөмкин. Да. Опять же, хочу сказать, психологияне укып, менә шулай шунарга киләс. Шуңа килде. Что надо делать все по-своему. Кеше өчен яшәргә түгел, үзең өчен яшәргә. Үзең өчен яшәргә кирәк. Менә бу алтын сүзләрне э, тамашачылар да үзләренә сеңдереп куйсыннар. Менә шушы син әйтеп үткән барлык моментлар да үсеп, сиңа яңадан эшләргә стимул биреп торсыннар, яме, барысы да яхшы булсын синең тормышыңда һәм кызу ритмыгызда вакыт табып килүеңә тагын бер кат рәхмәт сиңа әлеге интервью өчен. Һәм әйдәгез хушлашыйк. Бүген бездә кунакта Марат Мухин һәм Гөлия Вәлиәхмәтова булдылар. Ә мин исә сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашам. Үз-үзегезне саклагыз, якыннарыгызны саклагыз, исән-имин булыгыз.